Ech wäert versichen, dat Ganzt an eng, soe mer mol, eng geschichtlech Perspektiv ze setzen. Fänken un mat der Zäit vun der Festung Lëtzebuerg an da bëssen halt dee ganze, déi ganz Entwécklung halt vun eise Stied halt emol enke ze retracéieren bis haut. Au cours de route halt vun deem Ganze wäert ech versichen eranzezoomen, dat heescht, da mools op nationalem Plang dat Ganzt ze consideréieren an da mat Momenter eranzezoomen bis hin op den urbanen oder eenzel Haiser. Sou, dat ass e bëssen ambitiéis an ass riskéiert fir schif ze goen, mee ech versiche mol einfach esou halt fir dat fir meng Frei Nowuel hei ze maachen. Mä jo, bah, hei gesitt ee u sech halt den demografesche Wuesstum zu Lëtzebuerg. Dat ass, iwwer 200 Joer huet sech d'Populatioun do vervéierfacht. An de leschten, déi leschten 30 Joer, déi leschten 30 Joer hate mer e Bevëlkerungswuesstum vun 1,5 bis zwee Prozent, wat eigentlech zimlech enorm ass. Mee bon, fänke mer un am 19. Joerhonnert mat der, jo, am 19. Joerhonnert mat der Festung. D'Festung Lëtzebuerg halt zur Zäit wou et eng Festung halt war, do hunn 13.000 Leit gewunnt halt. Et ass immens kleng, eigentlech ass et d'Halschent vun Esch wahrscheinlech am Moment. 13.000 Leit, woubäi der 9.000 dovunner an der Festung gewunnt hunn, 9.000 an der Festung, 3.500, 4.000, 4.500 ausserhalb. Vun den Leit déi an der Festung gewunnt sinn waren 4.000 Leit Zaldoten, wat u sech si Leit déi eigentlech schonn nëmmen an der Garnisoun waren, an zwee Drëttel vun der ganzer Infrastruktur war Militärinfrastruktur, also en immens klengen zesummegepechten Raum halt op deem déi Leit gewunnt hunn. Alles wat ronderëm d'Stad war huet souzesoen halt déi Festungsaktivitéit ënnerstëtzt, dat heescht d'Baueren hunn Hir Felder bestallt, sinn an d'Stad hir Gidder verkaufe gaangen, an souzesoen den ekonomesche Motor vun deem ganzen urbane Gebilde war d'Arméi, d'Festungsfunktioun. Wéi déi Gemeng oder d'Stad Lëtzebuerg sech finanzéiert huet, war gréisstendeels iwwer den Octroi, dat heescht wann ee Gidder an d'Stad erabruet huet, huet ee missen Ofgabe ginn halt. Also bëssen eng Virform wahrscheinlech nach vun eiser Gewerbesteier hautdesdaags oder esou. Bon, dat esou wéi op jidde Fall dat déi Stad, ähm, wéi d'Stad zu där Zäit funktionéiert huet. Ähm, mam Traité de Londres halt vun 1867 gëtt dann d'Stad geschlaff. Wat interessant hei ass, ass zemol ze gesinn einfach den Terrain vun der Festung, also d'Festungsmauer ass dat wat Elo sech de Pargas, deen net der Lëtzebuerger Stad gehéiert, deen ass net un e private Promoteur gaangen oder un iergendeen auslänneschen Investor oder esou, ass net direkt einfach verkaf ginn, mee huet dem Stat gehéiert. An de Stat ass dohinner gaangen an huet sech selwer als Promoteur halt duergestallt. Dat heescht, de Stat huet den Terrain entwéckelt an duerno verkaf. Wéi d'Stad Festung geschlaff gouf, do war d'Situatioun, déi ekonomesch vun der Stad Lëtzebuerg ganz schlecht. Et war keng ekonomesch Basis méi do. Dat heescht, et war eigentlech eng, e Moment vun enger reeller Kris. Déi Promotioun halt, wou se oder d'Entwécklung halt vun, vun deenen Terrainen halt, déi mat der Schläifung vun der Festung halt Fräi goufen. Dat war souzesoen en Dowéis, aus deem Erléis halt gouf dee ganze Projet hei bedriwwen. An deen éischte Projet, wou Der hei gesitt, dat ass vum Edouard André an dee beschäftegt sech haaptsächlech mat dem Deel vum Park. D'Stad sollt ëmmer e politeschen Zentrum bleiwen, dat war esou gewollt, an d'Elitten, déi sollten ëmmer weider an der Stad liewen. Dat heescht, déi ganz Villaen, déi an der Stad sinn, ass u sech halt tel quel e Promotionsprojet fir Elitten halt an der Stad unzesidelen. Eng zweet Iwwerleeung halt an deem ganze Plang hei ass, an dat ass eng Iwwerlee-, eng Idee halt vun Urbanismus halt, déi zu deeër Zäit ganz staark an der Moud war, ass déi bekannte Garden Cities. Dat sinn radial Stied halt, wou eng Mësch-, eng Duerchmëschung halt vu Land an. a Staat hunn. An vun do kënnt u sech och halt déi Iwwerleeung halt dat dann radial auszeleeën. De Boulevard Royal, deen Der haut alleguerte kennt, do dat ass den déi lescht Rei u sech halt, déi den Iwwergang zur Landschaft halt sollt duerstellen. Muss ee sech virstellen an deem heite Moment, et gëtt eigentlech kee Lampertsbierg, deen ass nach net entwéckelt, jo. Dat ass dat wat an der nächster Etapp kënnt. An hei sinn déi éischt Bebauungspläng vun der Stad Lëtzebuerg. Komme spéider nach eng Kéier op Esch zrëck zu Esch ze schwätzen an och de Süden halt, wat bëssen zäitgläich halt zu deem Ganze leeft. Hei si mer ëm 1900 an dat sinn u sech déi Staderweiderungspläng halt vum Lampertsbierg a vum Belair déi éischt, déi déi gemeet ginn. Dat ass elo a kenger Hinsicht eppes ze vergläiche mat engem PAG wéi mer en haut kennen. Dat sinn haaptsächlech Alignementspläng, Pläng déi fir Fluchtweeër sinn, an domadder huet et sech. Déi hunn och keng legal Basis, déi soen net wéivill ee kann drop bauen souzesoen. Jo, dat ass alles e bëssen am Offene wou dat do definéiert ass, dat ass éischt eng Inspiratioun. Déi Zentren halt, d'Uewerstad soll ëmmer de kommerziellen, an deene, an där Zäit soll ëmmer de kommerzielle Zentrum bleiwen. Déi nei Quartieren, déi ronderëm entstinn, déi hunn haaptsächlech kleng Commercë halt, also sou Superetten oder esou, mee et beschränkt sech do dorobber. Méi gëtt do net gebaut, dat plus natierlech halt d'Wunnen. Den éischte Bebauungsplang halt een, den éischte Bebauungsplang vum Stüben halt, dat ass dee selwechte Personnage halt, deen hei zu Esch zu gaange war. Deen ass och an där Zäit, dat heescht, kann ech beim nächste Slide, wa mer op de, op de Plateau Bourbon kommen, Dass halt en Deel halt vun der Stad halt vu och ganz staark influenzéiert ass. De Platon-Bourbau u sech halt, wat do vun de urbanistesche Reegele virdrunner gegollt huet, dat war zur Zäit vun der preisescher, do gouf et de preiseschen Kanouneperimeter, do huet u sech näischt dierfte Befestegtes gebaut ginn. D'Gare, déi och schonn zu deeër Zäit existéiert, huet missten aus Holz sinn. Et goufe keng zolidd Gebaier. Mat der Schläifung vun der Festung a mam Ofzéie vun der Arméi gëtt de Kanouneperimeter opgehuewen an de Plateau Bourbon kann urbaniséiert ginn. Eng aner Saach, wat Der hei an deem Slide gesitt, ass u sech halt d'Gemengen. Lénker Hand ass d'Stad Lëtzebuerg a rietser Hand ass d'Gemeng Hollerech. D'Gemeng Hollerech hat komplett aner Visiounen, wéi si hiren urbane Raum wollten entwéckelen. An dat gesäit een hei un deem Déngens do, un deem Eck, dass op eemol d'Strooss gëtt méi enk. Dat heescht, déi wollten eng méi eng kleng Strooss maachen an déi hunn anescht geplangt. 1920 gëtt, ginn déi ganz Gemengen, dat ass eng vun deene grousse Gemengefusiounen am Land, ginn déi ganz Gemengen zesummegeluet, spréch, wat war et? Hollerech, Märel, Hamm, Eech wahrscheinlech och nach, jo, an Rollenger Grond, jo, Hollerech, Hamm, Eech a Rollenger Grond souwäit ginn déi zesummegeluet an dat gëtt dann d'Stad Lëtzebuerg zu deem Moment. Just fir nach kuerz, dat doten ass zum Beispill e Grenzhaisschen fir an d'Stad eran, jo, dat ass, do huet ee missten en Octroi halt bezuelen, jo. Jo. Bon. Mir hu lo just kuerz eng Kéier gekuckt halt, wéi d'Stad Lëtzebuerg halt eng nei Ekono-, also am Wandel ass. Et gëtt eng administrativ oder eng, jo, eng, e politeschen Zentrum an eng administrativ Stad. Zur selwechter Zäit ass, geet d'Industrialisatioun, d'Industrialisatioun am Süden lass. Hei ass e Plang, deen ech vun der Stad Esch fonnt hunn, oder dräi Pläng éischter vun der Stad Esch. An zwar hu mer hei Esch 1872, Esch 1808 an Esch 1914. An déi Entwécklung halt, wou déi Stad a kierzester Zäit do hannerze steet, ass zimlech impressionant. Mir hunn Ëm 1900 eng Populatioun vun 11.000 Leit, déi hei wunnen. Um 1910 hu mer 22.000 Leit. Alles Aarbechter, déi an, wéi d'Industrien an d'Schmelzen halt gebaut goufen, hei op, hei an de Süde gezu sinn. Selwecht Schicksal awer fir Stied wéi Diddeleng an Déifferdeng, déi eigentlich scho méi fréi ugefaangen hu mat de Schmelzen. Natierlech kann ee sech virstellen halt, wéi et an esou Stied halt sech gelieft huet. Also an deem éischten Déngens hei, hei ass einfach wëll drop lass gebaut ginn, dass ëm déi Zäit halt, ëm 1800, 1908, 1900, an där Géigend halt, wou déi éischt Staderweiderungspläng vun der Stad Esch ausgeschafft ginn, Fir Äech e bëssen eng Idee ze ginn halt vun vun wourëms et zu déer Zäit wierklech goung, hei einfach nëmmen den Titel vun der Firma déi dat gemeet huet. Déi Firma huet geheescht Stadtreinigung und Ingenieurbüro Wiesbaden halt. Dat heescht dass haaptsächlech drëms gaangen halt d'Stad mol iwwerhaapt ze ze assenéieren halt. Cholera, Krankheeten, dat war d'Dagesuerdnung halt duerch schlecht geplangte Stied halt zu där Zäit. Kanalisatioun gouf et net an esou weider. An dann elo kënnt nees e Charakter, also e Personnage op de Plang halt, deen och schonn an der Stad täteg war, de Stübben halt. Dat ass e. Ech mech do net ieren, ëm 1920 an dësem Fall. De Stüwenhalt dee mécht den éischten, also éischte grousse Staderweiderungsplang. Deen heiten, deen ass geduet fir an enger Zäitspan vu 50 Joer sech z'entwéckelen. Deen huet, deen ass sechs mol méi grouss wéi déi eigentlech Stad, déi zu deeër Zäit existéiert. Ähnlech Stied halt, wou de Stüben och mat entwéckelt huet. Stüben war e Städteplaner halt aus Däitschland. En huet zu Köln halt haaptsächlech praktizéiert, war och zu Berlin halt täteg. A Stied wéi Déifferdeng, Diddeleng, Tréier, Thionville an och an der Belsch halt Ypres an Nock si vum Stüben halt geplangt ginn. D'Geschicht, wat mat deem heite Plang passéiert ass, ass déi folgend, Et gouf keen Remembrementsgesetz, dat heescht alleguerten déi Terrainen déi hei verplangt goufen, déi hunn net der Gemeng gehéiert, déi hunn private Leit gehéiert an déi hate ganz aner Parcellairen. Déi Parcellairen, déi Grondstécker déi do dorobber sinn, dat si Parcellairen vun, déi vun der Agrarstruktur kommen halt, vum Ackerbau an dass dat u sech halt dee Grid halt deen ënnen drënner läit an vue que dass et halt net méiglech war déi ganz Parcellairen ze ëmzemodeléieren an Iwwert e Gesetz halt ass dee Plang einfach esou nëmmen eng Inspiratioun bliwwen. Dat ass ni an e Gesetz oder an eppes Reglementaires iwwergaangen. Dat do ass Esch, hä? Dat do ass Esch, jo, jo. Belval, Schëffleng an d'Nonnewise sinn do uewen an deem Deel hei. Wann ech mech net ieren, ass dat. Deen dee grénge dee Park do, ass dat Dippech? Also an deem Beräich do. Dat heescht Parkanlagen a Verdichtung, dat sinn zwou Saachen, zwee Elementer, déi ganz wichteg sinn an déi matenaner musse goen. Ass dat doten den Originalplang vun 1920 oder ass deen einfach op en heidege Plang projezéiert? Neen, neen, dat ass dee Plang vun. Well do ass zum Beispill ënnen dat.

Mir sinn an der Zäit do, si mer am Gaang ganz, ganz lues ze bauen, kleng Haiser, Leit déi esou op Eegeninitiativ e bëssen eppes versichen oder verschidde Promoteuren déi och schonn um Plang sinn, mee et gëtt net wierklech dicht gebaut. De Stüben, ee vun sengen Haapt, soe mer, Leet-Ideeën am Urbanismus war halt eng Verdichtung plus déi Parken halt soen. Wou an deenen d'Leit sech da kënnen halt, ja, well d'Appartementer an d'Haiser kleng sinn halt, kënne se an an déi Gäert halt sech ausroue goen oder hir Nomëtteg dra verbréngen. Ee vun deene Bléck halt, déi eigentlech e bëss, déi zimlech do vun vun deem Stübenplang inspiréiert hei sinn zu Esch, dat ass, Am Clairchen, dat sinn déi Appartementsbléck hei, dat sinn, dat ass eng Typologie vun dräi bis véier Stäck vu Gebaier. Mir hu virauser eng méi eng representabel Fassad, hannenaus ass e bësse méi einfach gehalen. Virauser d'Strooss ass eng Haaptverkéier, éischt eng Haaptverkéiersachs, hannendrunner gëtt et eng zweet Verkéiersachs, wou d'Leit zirkuléiere kënnen. An dann an all Ilo gëtt et e Parkelement nees, hallo, oder mat Gäert éischter an deem Fall, war net schlecht, jo. Wann een dat elo haut kuckt, zum gréissten Deel sinn dat dote Garagen, sämtlech Dénger si, also si Garagen halt, an dat anert sinn halt Parkplazen, déi à l'air libre sinn an déi, jo. Jo, déi Bannenhäff, déi si ganz verschass mat Autoen, jo.
Dat ass dann eppes, wat ee ka retten eng Kéier. och zu deeër Zäit déi Wunnengen halt, déi do geschafe goufen, dat war ganz fortschrëttlech Wunnengen, jo. Mir hu Kichen, déi agebaut sinn, mir hu Sanitären, déi an de Gebaier dra sinn, virdrun ass een einfach ënnen an de Goart gaangen, elo ass dat alles integréiert. Dat heescht, dat ass en immense, also en immense Fortschrëtt. Et ass och alt vun, et ginn zwou Zorte vu Wunnengsbau zu deeër Zäit, virun allem am Süden. Dat eent ass dee vum, vun der SNHBM, déi sech 1900, sou an den drësseger Joren, 1929, forméiert hat, virdrun ginn et méi kleng Initiativen. An dat anert ass halt iwwert, ass d'Arbed halt, déi Aarbecht, jo, Aarbechter an Employéswunnenge mécht, oder? Jo, am Plaiers wunnen mir. An hei op der lénker Säit ass eng Aarbechterwunneng. Do gesitt der nach, hei ass de Stall nach baussen, e Stéck Stall nach baussen an eng Toilette. Déi Wunnengen halt, dat sinn Eefamilljenhaiser an dat ass eppes halt, wat net duerch Zoufall kënnt. Et wier vill méi ekonomesch halt, d'Leit an enger Kasär oder esou Kasärentyp halt ze Hause, wéi se et an der Belsch oder am Frankräich éischter maachen. Doten ass éischter eng En däitschen Afloss, deen op déi Haiser, also op déi Politik halt koum, zum engen. An zum aneren ass et awer och dee Familljenhaus, d'nuklear Famill ass u sech gesinn zu deeër Zäit als de safe haven halt, wou d'Leit nees kënne gutt liewen, esou halt, a wou et keng Korruptioun gëtt, keen Alkoholismus a keng Krankheeten. an d'Aarbechtskraaft erëm reproduzéieren. Ja, hei ginn et och ganz fir déi Zäit ginn et och vum Dumping. Dat ass zimlech, dat ass e bëssen esou, dat ass e bësse Propaganda esou. Dat Haus gesäit ganz grouss aus, mee et huet een nëmmen d'Hallschent dovunner. Ja, mee presentéiert sech awer zimlech anstänneg. Bei der Carte ginn et der, wéi Der wësst, haut ganz vill, mee dat ass u sech halt hautdesdaags, wann ee wëll nodenken an sech d'Fro stellt, halt, wéi kënne mer eis Stied méi nohalteg gestalten, dat ass u sech d'Substanz vun engem, zu engem groussen Deel, mat deeër eis mer mussen och ausenanersetzen. Jo, firwat ginn d'Leit oder firwat si verschidden nei Wunnengen halt éischter preferéiert, wou d'Leit mam Auto hifueren an déi heiten Hunn se keng Parkplazen an esou weider. Bon, et sinn esou Problemer halt. Et ass einfach d'Substanz, mat där ee sech muss ausenanersetzen an déi muss iergendwéi kucken ze transforméieren an a weider ze entwéckelen. Genau zu där selwechter Saach, an ech mengen, dat ass och e ganz interessanten Aspect, dat ass, Déi Leit, déi d'Arbeed mat deene Wunnengen oder also déi an d'Schmelze schaffe goungen, dat waren haaptsächlech, also nom Éischte Weltkrich, haaptsächlech Lëtzebuerger Baueren oder Baueren aus dem, déi net aus, aus Grousstied, Leit, déi net aus Grousstied koumen, mee vum Land koumen. An et ass och erëm déi Zäit, wou, wou sech déi Gaarden an Heem-Beweegung hei zu Lëtzebuerg entfaalt. Mir hunn zu Esch, mengen ech, sinn nach 700 esou Parcellen halt, déi verpacht ginn, zu Diddeleng 300, ech mengen et sinn esou déi grouss, mee dann uechter d'ganz Land, och an der Stad ginn et déi esou genannte Schrebergäert. Dat ass eppes halt, wat och op den, op déi Aart a Weis, wéi d'Leit zu där Zäit wunnen, zougeschnidden ass. Dat heescht, d'Leit sinn zimmlech sesshaft, jo, an déi komme vun, aus enger Traditioun, wou se Land bestallt hunn an dat heiten ass e Stéck Land, wou si kënnen da bestellen an halt mat där och eng lokal Liewensmëttelproduktioun u sech assuréiert ass, dass net alles, wat importéiert gëtt, wéi hautdesdaags mat engem Camion, dass op der Plaz direkt produzéiert. Ech kucken ecke just kuerz, wéi ech mat der Zäit sinn. Scho vill ze wäit. Ech versichen, e bësse méi schnell ze man. Bon, 1960 bis 1980 Lo sprange mer nees e bëssen zeréck an d'Stad. Do hält e bëssen déi Idee vum Modernismus an. Wat mer virdrunner gesinn hunn, d'Aarbechter hu bei de Schmelze gewunnt, d'Kaderen hunn ewech vun de Schmelze gewunnt, well et do manner a besser Liewen war. Kommen nei Ideen op de Plang halt vun déi Fonctioun, déi eenzel Fonctiounen ze separéieren. An dat ass esou, bah, esou an der Moderne, am Modernismus halt scho säit längerem, wou dat Courant Geld ass zu Lëtzebuerg, kënnt dat esou an de siechzeger Joren un, wou déi Funktioune getrennt sinn. An dat dat heiten ass an de Kierchbierg, dat ass den éischte grouss, wierklech grouss ugeluedene Projet, deen zäitgläich mat wat a Brasilien lass ass, haut Brasilia, haut gëtt 1961 ageweit. Kierchbierg ass e bëssen an där selwechter Idee halt geplangt. Et gëtt eng Entwécklungsgesellschaft, déi baut déi éischt Autobunn, déi d'Alstad mam Findel verbënnt. An dat éischt Héichhaus gëtt och do gebaut. Mär hunn eng Entwécklungsgesellschaft, wéi gesot, déi halt d'Acquisitioun vun den Terraine mécht, Stroossebau an d'Rout Bréck baut. Déi Entwécklungsgesellschaft besteet aus Leit vum Stat, huet awer wierklech demokrat, oder ech géif soe bis haut nach u sech demokratesch Defiziter an ass net wierklech transparent, wéi déi Prozesser do vun Décisioun huelen oflafen. Dat sinn nach al Aarschen halt, mat deenen een sech haut dann däerf ausenanersetzen. Pascal Mans, Wat ee ka soen, de demografesch Defizit, dat ass nach ganz vill gesot, hä? Bon, hei si mer dann um Kierchbierg, wéi en sech 1980 presentéiert. Mir haten eng Festung, dat war d'Festung Lëtzebuerg. De Kierchbierg, do sinn déi éischt Unzich dann vun der neier Festung, déi sech um Kierchbierg am europäesche Véierelhall schaaft. Well d'Politik hat fir de staarke Zonage gehat, et ginn véier Zonen, 1980 eng, dat ass en europäescht Véierel, da kommen Schoulen, dann kënnt en Deel, deen ass semi-industriell, an dann hannen um Kierm, do ass e Wunnvéierel. Et ass en immensen Eklektizismus, dee formell ass. Et ass eng Autobunn, déi duerch d'Mëtt doduerch fiert, an et funktionéiert absolut, et ass net ze maitriséieren, dee ganze Raum. An 1980 gëtt dann och d'Decisioun geholl, dat Ganzt ëmzegestalten. Dat ass dat, wat mer haut gesinn um Kierchbierg mat Blockrandbebauungen, halt wou een éischter un d'Kant geet vun de Parzellen. D'Autobunn gëtt zeréckgebaut. Dat ass déi Conclusioun, halt, wou sech aus där Entwécklung duerno gezunn hunn. Wat d'europäescht Véierel ubelaangt, do gëtt haut nach domadder gekämpft. Dat ass u sech e Problem. Dat sinn Institutiounen, déi normalerweis funktionéiere wéi eng Zitadell. Dat heescht, et kann een duerch de ganzen fiichte Quartier hei doduerch goen, wann een e Pass huet. Soss ass een excluséi, also kënnt een net doduercher. Do ginn d'Supermarchéen, do gëtt et eng gewësse funktionell Mixitéit, mee ansonsten, wann ee kee Pass huet, geet een néierens wouhin. Se hunn och scho versicht halt do aner, bon, zum Beispill Commercë unzesidelen. D'Oplage waren ëmmer halt ee Meter Bëtong ëm Stallen, fir datt wann een e Camion drënner fiert mat Sprengstoff, datt d'Héichhaiser net an d'Lut gesprengt kënne ginn. Dat ass e bëssen den Challenge halt vun esou engem Véierel halt an déi Planung huet net wierklech derzou bäigedroen. Bon, eppes wat sech zu deer selwechter Zäit hals uechter d'Land och hei zu Esch an an och virnamm an der Stad halen deet ass, mär hunn d'al Stadzentrummen halt déi un Attraktivitéit ganz einfach verléieren, jo. An dann kommen esou Dénger halt wéi broken windows Effekt, halt wann déi éischt Fënster futti geet, dann gëtt déi nächst weider ageschloen an esou weider. Dat heescht déi Quartieren um Ufank fänken se un e bëssen ze verkommen an dann geet dat Ganzt de Bierg erof. Nach e bëssen en Iwwerbléck iwwer dat, wat Mir och zu deeër Zäit hat, wéi et sech hei zu Esch halt presentéiert huet, dat heescht am Minett allgemeng. Huet ee bei de Schmelze gewunnt a mir sinn an de siwwenzeger Joren hei, nee, hei ass 1955, mee bei, nächste Slide, also an de siwwenzeger Joren, dat ass do hannen bei der, zu Lalleng. Déi Entwécklung halt do. Hu mer dann éischt Appartementsblécker, déi opkommen, halt wou ee mam Auto eng Parkplaz ënnen drënner huet. Hei ass ganz interessant vläicht ze bemierken, dee viischten Deel hei ass u sech méi eng niddreg Bebauung. Dat doten ass am Kontrast halt vill méi héich. 1937 gëtt dat éischt Land, also gëtt e Gesetz halt erlooss, dat seet, datt Gemengen, déi ab 10.000 Awunner e PAG brauchen. Dat heescht, se mussen iergend e Konzept hunn, fir ze plangen. Also e PAG an e PAP. Et gëtt awer net gesot, wat d'Fonctiounen dovunner sinn. Dat heescht, do kënnt een e bësse maachen, wat och ëmmer ee wëll. D'Fonctioun vun engem PAG an vum PAP an deem Moment do ass, De PAG ass d'Flächennotzung an de PAP kann de PAG abrogéieren. An dat doten ass eng Abrogatioun. Dat heescht, da ass iergendwou een, ech weess net, ob et elo e Promoteur war an deem heite Fall, mee bon, uecht dat Land gesitt Der vill esou Gebaier, also esou Gebaier halt, wou Der en normale Quartier hutt, zwee, dräi Stäck, an dann ass esou eng Abrogatioun en 4, 5 stäckegt Appartementsgebai, wou ënnen Garagen sinn. Dat ass ganz esou an de Siwwenzeger, am Stil vun de Siwwenzeger Joren hei. Dat ass eng Avogatioun, mee et ass, op der anerer Säit ass et awer vum Gebaityp halt guer net esou schlecht halt. Also et ass, et huet een zwar Garagen um Rez-de-chaussée, dat heescht den ëffentleche Raum ass e bësse versaut, ass e bëssen den Autoen iwwerlooss. D'Gebaier sinn awer recht schmuel, schlank, jo sinn ongeféier 10 Meter, wann een zwee Autoen hanenaner stellt kënnt een dorops hin. Dat heescht den Auto forméiert schonn u sech halt wéi d'Gebaier gebaut sinn. D'Wunnenge si warscheinlech alleguerten zimlech duerchgängeg, also sinn alleguerten duerchgängeg mat engem, mat ëmmer verschiddenen zentralen Trapenhaiser. Bon, Schluss vun dëser Episod ass u sech halt vun de siwwenzeger Joren ass, wéi der wahrscheinlech alleguerte wësst, halt den Choc pétrolier an d'Stolkris déi matkënnt an dat bréngt en immens, bon, en immens groussen Wandel am Land mat sech. Mir hunn eng Festung gehat déi geschläift gouf, eng Stad déi, sech entwéckelt huet an e politeschen, administrativen Zentrum. Mir hunn de Süden, dee komplett seng Struktur op d'Industrie ausgeluet huet, Schmelzen, Stied, alles war op d'Industrie ausgeluet, Eisebunnsreseau, alles war bei deem ugepasst. D'Fro stellt sech halt, wéi kann een en nei, also d'Land eng aner Planung maachen an wéi kann een d'Land entwéckelen halt ouni, wann eng, wann d'Industrie halt zesummebrécht. An do gëtt et en éischt Landesplanungsgesetz, dat ass 1974, wou dat gestëmmt gëtt. 1978 kënnt den éischte Programme directeur eraus. Ech wäert nach spéider eng Kéier drop ze schwätze kommen, mee dat ass zimlech dat selwecht wéi den IVL haut. Dat ass do, wat de Programme directeur, de Programme directeur do war, sollt u sech e Gesetz ginn, wat seet, wéi d'ganzt Land soll fonctionnéieren. An deem Programme directeur ware politesch Iwwerleeungen, do waren awer genausou, wou d'Stromreseaue sollte lafen, wéi d'Gemenge sollte fusionéiert ginn. muss ee bedenken, hei zu der, mir hunn immens vill kleng Gemengen, déi ganz wéineg kënne plangen u sech. Derzäit sollt, also et si verschidde Gemengen halt, déi versicht gouf, halt datt d'Fusioun gemeet gouf, dat war mengen ech Schong-Lënster, dat ass awer iergendwéi, huet dat net richteg geklappt, ass duerno och halt si gelooss ginn. Den Déngens ass de spannende Punkt hei. Op dësem Déngens ass einfach nëmmen ze soen, halt, déi Landesplanung ass scho laang an der Gestioun an se ass ni wierklech halt duerchgesat ginn. Eigentlech 30 Joer ass ni wierklech geplangt ginn. Hei gesäit een u sech den Autobunnsreseau. Vun 1980 un oder vun de Mëtt siwwenzeger Joren un ass dee ganzen Teppech vun den Autobunnen ausgerullt ginn. Mat dem éischt mat fréie Connectiounen Richtung d'Belsch an dann Esch, Lëtzebuerg Stad an dann esou weider an esou weider. Vu que dass de Staat halt an der an enger, bah, Struktur gefeelt hunn zu deeër Zäit, Wéi kann een esou e Réseau entwéckele vun Autobunnen? Dat ass haaptsächlech iwwert d'Accisen. Mir hunn 1,2 Milliarden, wou mer all Joers erakréien iwwer Tanktourismus an esou weider. An dass mat deene Suen halt, wou u sech och d'Infrastruktur halt finanzéiert gëtt zum gréissten Deel. Déi zweet Mesure halt fir de Relancement, fir e Relancement économique sinn Zones économiquen halt ze schafen uechter d'ganzt Land. Déi ginn haaptsächlech op der grénger Wiss gemeet. Hei ass zum Beispill d'Féiz 1900, bon, esou gesäit 1963 aus, warscheinlech ënner an de Siwwenzeger, an esou gesäit dat haut aus. Wat dat mat sech bréngt, ass, datt mer eng enorm Flächen, en enorme Flächekonsum hunn. Funktiounen, déi normalerweis hätten och kinnten an de Stied stattfannen, halt lande bemol op der grénger Wiss. Zum Beispill e Shoppingzentrum wéi deen heinidden, deen huet eng Kéier eng Surface bannendranner a genau esou vill Parking, idealerweis. Also wann ee wann ee freet, wat ass dat Ideaalt hei fir e Shoppingzentrum, dann ass dat d'Opdeelung, ee Meter carré Verkafsfläch, ee Meter carré Parkingsfläch. Esou, dat ass enorm ineffizient vun der Planung. En Territoire wéi Lëtzebuerg kann och nëmmen eng begrenzte Quantitéit un. esou Entwécklungen halt mat sech bréngen halt an dass do wou ee wierklech halt, wann een eng nohalteg Entwécklung halt vum Land wëll maachen, och vun eise Stied halt, wou ee muss usetzen. Dat bréngt och eng enorm Konzentratioun vun de Funktiounen mat sech an et ass een enorm ofhängeg doduerch vun den, mat den Autoen dohinner ze kommen. Dat heescht, wa mer haut soen, mer hätte gär autofräi Stied, da musse mer och kucken halt, wéi mer nach, wat mer mat deene Zone industrielle maachen. Beziehungsweis wéi mer nees déi méi kënnen diversifiéieren oder transforméiere kënnen. Bon, Kierchbierg kennt der. Kierchbierg tëschen 1970 an 2007, wann een d'Bevëlkerung kuckt halt vun den Employéen halt, déi déi am Secteur tertiaire schaffen, sou hu mer 1970 25, 75 Prozent vun deene Leit, déi am Tertiaire schaffen, si Residenten. 2007 sinn dat nëmmen nach 25 Prozent. Dee ganzen Taux huet sech inverséiert. Dat heescht, alleguerten d'Leit kommen aus der Regioun an d'Stad schaffen, haaptsächlech an d'Stad wéinst senger Zentralitéit. Hei hu mer u sech, wat genau an där selwechter Zäit passéiert. An dat ass e bëssen, dat sinn, dat ass souzesoen de Speckgürtel vun der Stad. Dat ass alles, wat ronderëm d'Stad, vu Mamer, Bartreng an esou weider halt, sech entwéckelt. Dat sinn d'Quartier-dortoiren, wou Leit, déi an der Stad schaffen, mam Auto hin an zrëck fueren. Den Auto an sech ass dat Haaptelement dat eis Stied forméiert an dass do wou een, wann een eng nohalteg Stadentwécklung wëll maachen, muss usetzen. D'Stad Lëtzebuerg zu deeër, also an der, an de leschten, wat sinn et, 25 Joer, also tëschent 1975 an 2000, wiisst guer net, dat heescht gëtt nei gebaut, mee alleguer d'Leit ginn ausserhalb vun der Stad wunnen, de Wunnraum dee geschaf gëtt, gëtt gëtt mésaffektéiert vu Betriber halt, déi déi Büroen dra maachen, sou bleift d'Bevëlkerung an deene 25 Joer op 75.000 Leit konstant bestoen. Dat huet sech zwar elo geännert, mee wärend 25 Joer war do laissez-faire halt, whatever. Wat och nach interessant ass, ass vun engem soziologesche Punkt sou Quartieren ze kucken. Dat ass eng Mëttelschicht halt, déi an den siwwenzeger, an den achtzeger Joren halt gebaut huet. Hautdesdaags huet jiddwereen an deene Quartieren, oder net jiddwereen, mee e grousse Prozentsaz dee selwechten Alter. D'Kanner sinn zum Beispill schonn ausgezunn, et sinn nach Wunnengen do, also d'Wunnenge sinn, hunn ze vill Wunnraum. an ähnlech Problemer. En anert Element halt, an dat ass eppes halt, ech weess net wien gären an esou engem Quartier wëll wunnen, mee wann een do zur Hausdier erausgeet, do geet een néierenswou hin. Déi nächst Plaz halt wou iergendeppes da passéiert ass, et ass immens vill Gréngs, et ass awer och en immense Flächekonsum an immens vill, Kanalisatiounsréier, déi ze verleeë sinn, immens vill Stroossen, déi z'ënnerhale sinn, alles Käschten, déi mir haut ze droen hunn, esou an Zukunft ze droen hunn. An dat ass ee grouse Problem haut bei deem Ganzen. Natierlech sinn déi Quartiere gréng. Déi gréng Quartieren do, déi bezéien awer och dat dote mat sech. Wa mer an de leschte Méint oder Joren halt iwwer Léiweng a Wickreng geschwat hunn, bon, e bëssen déi heemlech Gewënner vun deeër ganzer Affär ass eng Belle Etoile oder esou. Déi hunn nämlech nom Moratoire vun den, op de Centre commer-, op de Grandes Surfacen halt, hunn déi konnte bäibauen elo. Elo si mer bei engem Bei der Belle Etoile zum Beispill, bei enger Fläch vu 65.000 Meter Carré gebautener Fläch, 3.000 Parkplazen, 1.700 Leit schaffen an deem Gebai do, huet eng immens Echelle, wann een do géint e klengt Eefamilljenhaus kuckt, halt wéi mer elo virdrun zu Mamer gesinn hunn. Bon, komme mer 2000 un an ech versichen, Jo, deet mer leed, datt ech iech torturéieren. Ech hoffen, datt et awer interessant ass. Elo komme mer 2000 un. Mir hate kuerz eng Kéier en neit Landesplanungsgesetz, bon, ech ginn net direkt drop an, mee d'Rentendëscher, jo. An dat ass e bëssen eng Fro hatt, wou gesellschaftspolitesch Décisiounen, déi mer huelen, och en direkten Afloss op dat hunn, wat mer. an eise Stied bauen a wéi mer eis Ekonomie halt no vir bréngen, fir d'Renten op deem Niveau bäizebehalen halt wéi se zu där Zäit waren, si mer sécher, hei sinn Leit déi e bësse méi Expert op deem Terrain sinn, huet missen dee selwechte Wirtschafts a Bevëlkerungswuesstum bäibehale ginn, spréch zwee Prozent Bevëlkerungszouwuess, véier Prozent Wirtschaftswuesstum. An dat ass u sech halt deen Dogma halt, mat deem mär haut musse, also op deeër Basis halt, wou mär haut plange mussen, oder op deeër Basis, wou haut PAGen halt geplangt ginn. Et ass och zu deem Moment halt, 2001, wou u sech halt d'Landesplanung hei zu Lëtzebuerg erfonnt gëtt. Virdrunner gouf et dat an sech net. Bon, mir haten. D'Gesetz iwwert den Aménagement du territoire vun 1999, ech ginn enker just schnell doduerch, well ech mengen, et ass nëtzlech, nach emol eng Kéier déi sämtlech Gesetzer emol an engem Zesummenhang ze gesinn. 2003 hu mer e Programme directeur, deen ausgeschafft gëtt, deen e bësse besser ass wéi deen aus de siwwenzeger Joren. Deen heite bezitt sech just, also beschränkt sech just op politesch Statementen. An dann iwwerléis et dem IVL, wat eppes méi Flexibeles ass, halt Propositionen ze maachen, wéi ee kinnt plangen. Da ginn et Plan-sectoriellen, wou mer am Moment nëmmen d'Avant-projete virleien hunn. Mir waarden drop, dass dat neit Landesplanungsgesetz, dat elo usteet, halt duerchgeet. D'Plan-sectoriellen, d'Avant-projeten, déi mer bis elo gesinn hunn, dat si Wonschdenke vun de Ministèren. Do ass ni an der. der Vergaangenheet koordinéiert ginn tëschent deem engem an deem anere Plang. Dat déi Avant-projeten, déi stellen einfach nëmmen duer, wat jiddwer Ministère geplangt huet fir sech. D'regional Pläng waren ugeduet am éischte Landesplanungsgesetz, wäerten awer ni agesa also an Traft Kraaft trieden. Et ass emol net ugefaange ginn drun ze schaffen. Par contre op där op deem op deem Niveau vum regionaler Koordinatioun, do geet et u sech drëms, datt d'Gemengen zesummen ufänke mat schaffen. Do ginn et Saache wéi Digi, Pro-Sud meng ech am Süden ass dat, sinn do um Lafenden. Bon, dat geet einfach ëm d'Kollaboratioun fir den ëffentlechen Transport an d'Wunnengspolitik a virun allem déi Zone industriellen halt zesummen ze leeën, also ze koordinéiert ze bedreiwen. D'selwecht och mat den Naturparken, do geet et drëms halt d'Landschaft ze. ronderëm e landschaftleche Projet u sech eng Entwécklung ze maachen. Dann hu mer ënnen halt dat lescht Kapitel ass Plan d'occupation sol, dat ass de Findel Plang. Dat sinn méi, dat sinn u sech strukturell Pläng halt, déi dat Ganzt vun der Regierung, also wou d'Regierung u sech halt no op en, also op dem Niveau vun der Gemeng halt plangt. Déi. also d'Plan-sectoriellen, d'Programme directeuren an d'Plans occupationnels soldes, dat ass dat, wat elo an den hautdesdaags direkt an d'PAGe mat ageschafft soll ginn. Bon, IVL, just eng Kéier, wéi gesot, mir haten en eng Kéier scho virdrun erwähnt. Do geet et haaptsächlech drëms, räumlech, also dat Ganzt emol eng Kéier, de Programme directeur an e räumleche Kader ze setzen. Et ginn zwee Zeenarioen.

An d'Stadzentrum als den Haupt an der Mëtt. Mat der mam IVL a mam Pacte Logement, wann een elo d'Zesummespill halt kuckt, ass wahrscheinlech en zimmlecht néfaste. Mir hunn de Pacte Logement halt, deen Sue gëtt halt fir zwee Prozent Wuesstum, a mir hunn op der aner Säit keng Koordinatioun wierklech wat Wuesstum ubelaangt. Dat heescht, mir soen, Mir wëlle gär wuessen, mä mir soen net, wou mer wëlle wuessen, genau. Et gëtt nämlech kee rechtlecht bannent Dokument, wat dat iergendwou seet. An esou hu mer elo säit 2000 bis 2008, esou an där Géigend halt, ganz vill esou an, um Land virun allem, Verwucherunge gesinn halt vun den, also. Auswüchse halt vun den Stied halt, wou dann einfach fir zwee Prozent Wuesstum, an déi si schnell ze mobiliséieren, halt einfach esou an d'Pampe era gebaut gouf. Ass ganz staark. Genau jo. Hm.
Jo jo jo.
Dat huet sech an den leschten Joeren elo halt ganz staark verstäerkt u sech. Et gëtt och säit 2000 ginn et well Etüden halt. Den Cepste mécht eng ganz gutt Aarbecht wat dat ubelaangt an do ginn et mëttlerweil Dossieren an Dossieren halt fir vun Etüden wou gemeet gëtt iwwert d'Landesentwécklung wéi mer demographesch halt eis entwéckelen. En aneren Dënge, en anert Element halt ass, an dat heiten ass och elo 2000 passéiert, Dat ass nodeems datt ee gemengt hätt, et wier ee méi e Schratt weider an der Iwwerleeung. Dat doten ass iergendwou am Norden an der Pampa. Pommerlach kennt Der vläicht, mee wou ass dat? Genau. Do ass näischt do an do ass näischt dohannen. Dat ass just eng Zone économique, also e Shopping Center matzen am Bësch. 2001 war et doten am Bau. Bon, dat heiten ass elo fir en engem Mount, wou mer dann de Ministère du Développement urbain an de Ministère an eng Pressekonferenz gemeet hunn, wou se nees Etüden ausevaluéiert hunn. An do gesäit een u sech halt, wat an deene leschten zéng Joer elo passéiert ass. Dat heescht, mir hunn Déi Haaptentwécklungszentren, déi eigentlech misste wuessen, spréch d'Stad, d'Nordstad, wat mer am IVL festgehalen hunn, an de Süden, déi ware wäit ënnert deem Wuesstum, wou eigentlech méiglech war an wou se sollten hunn. Dann hu mer zum Beispill Wolz, wat regional Stied sinn, déi hätte misse wuessen. Déi sinn och net gewuess. Par conter, alles wat gewuess ass, ass dat wat guer net repertoriéiert war am IVL a guer kenger Planung ënnerloung hat. Dat sinn alles Saachen, déi wierklech komplett detachéiert an der Pampa hate gewuessen. Wéi ass dat elo elo? Sinn dat d'Rout dat grout Brong? Dat Rout ass dat wat 15 Prozent, also 1,5 Prozent Wuesstum hat spréch dat wat de Pacte Logement halt fuerdert, an dat blot ass u sech halt dat wou wierklech esou op der Schwell ass vu fir d'Subsiden nach ze kréien.
Dat rout do uewen, ass dat Pommerlach? Dat ass Pommerlach.
Also niewendrunner halt sinn nach puer esou Developpementer op der grénger Wiss halt. Dat heescht U sech, wéi d'Sue verdeelt ginn, halt, spréch d'Pacte Logement, op deem Niveau do muss eng Kéier sech e bëssen eng Kéier Gedanke gemeet ginn an muss eng Kéier vläicht e bësse méi eng Kéier kritesch gekuckt ginn, halt, wéi ee sech entwéckelt soll a wéi ee kann d'Entwécklung steieren. Dat ass éischter d'Steierung, ëm déi et geet. Firwat hunn also Regiounen sech um Land entwéckelt méi schnell wéi an der Stad oder konnten déi méi schnell reagéieren? Dat huet ganz eppes domadder, einfach domadder ze dinn, dass, wann Der am Bestand baut, Da ginn et méi Leit, déi um Dësch wëlle matschwätzen. Mir hunn eng ganz schlecht Politik hei zu Lëtzebuerg, wat d'Partizipatioun an deene Prozesser ubelaangt, an spréch Grand de Gaspesch oder esou. D'Leit ginn emools invitéiert, fir matzeschwätzen, mee duerno gëtt iergend en aner Projet presentéiert a gebaut. Dat heescht, do gouf et halt Consultatiounen, mee iergendwéi, dat hat näischt mat deem Projet ze dinn, deen entwéckelt gouf. Dann gëtt halt ëmmer geklot an dat ass dat eenzegt an dat mannst wat d'Leit kënne maachen halt fir sech dogéint ze wieren. Bon, hei ass just fir ze soen, dass et net all ze schlëmm ass wéi déi Quad virdrunner elo gesot huet. De Gros vun de vun de vun der demographescher Entwécklung, spréch wat an deene groen, also mat deeër an deene groe Kreesen ass, dat ass awer nach ëmmer an der Stad Lëtzebuerg an an der Stad Esch an am Süden halt. Dat heescht, déi wuessen awer nach ëmmer, wat d'Zuelen ubelaangt, halt am meeschten. Bei enger Stad wéi Esch ass och de Problem, dass de Bauterrain, also dass de Perimeter ze kleng ass an dass deen iergendwou tëschent der Arbed, Schëffleng, Arbed, Belval an der Autobunn am Norden halt iergendwou ageschränkt ass.

lescht 40 Joer, ma wéi si mer, soll ech iergendwéi schnell ofwéckelen oder ech sinn e bëssen iwwer Zäit, sot mer einfach wéi der, ech hu mech schlecht getimed halt, mee ech kann op d'Stéck sprangen oder ech kann nach e bëssen, jo ech maache just eng Kéier kuerz den, also ech hunn. Den Detail iwwert d'PAGen an d'PAPen erausgelooss. Jo, et ass net, dass ech, ech weess och, dass et Freides owes ass an dat d'Ausnahmen zur Regel sinn, ass ze vill, dat muss ee moies fréi maachen eng Kéier. Ok, bon, mir hu virduerno d'Plan-sectorielle gesinn, et ginn der véier Stéck, Logement, Transport, Ensemble paysager an Zone économique. Dat sinn u sech déi Pläng, déi duerno an d'PAGen direkt awierken. Mir hunn en neit Land-, also en neit Gemengeplanungsgesetz, also en neit ACDU-Gesetz halt, 2011, dat seet, d'PAGe mussen nei fondéiert ginn bis 2013, mat engem Joer Extensioun, wou méiglech ass. Mee bis dohinner musse sämtlech PAGen am Land nei opgestallt sinn. An dat ass en immensen Zäitdrock, deen elo och d'Gemengen hunn halt. Et gi keng Plans sectoriellen. D'Plans sectoriellen, hunn en direkten Impakt op d'PAGen, déi mussen ausgeschafft ginn. Esou, dat ass, do sinn dann och Flächen halt ausgewisen an de Plan-sectoriellen, déi am PAG mussen opgeholl ginn, spréch wéi de Wunnengsbau. Bon, fir déi éischt Kéier wahrscheinlech an der Geschicht vu Lëtzebuerg muss eng Étude préparatoire oder iwwerhaapt mol eng Étude gemeet gi vun deem, wat ass, an dorops reagéiert ginn an der Planung. An den Études préparatoires kënnen zum Beispill esou Elementer wéi Baulücken dra virkommen. Do sinn awer och an den Études préparatoires Strategien, Wuesstumsstrategien mat Minimum, Maximum oder datt et konstant bleift halt dra virgesinn. Do sinn och Ëmweltprüfungen halt dra virgesinn. Wou ech elo net drop agaange sinn, et si ganz vill Dierfer, déi, och sech an de leschte Joren entwéckelt hunn, a Risikozonen entwéckelt ginn. Jo, et ass gebaut ginn un de Weess, dass iergendwa, an et ass gewosst, dass iergendwann enke deen Hang do wäert rutschen, jo, an iergendwann enke ass dat Duerf net méi do. Mee dat ass einfach esou drop lass geplangt ginn, ouni Iwwerleeung, ouni Analys halt vun deem, wat op der Basis, wat eigentlech do war. An bon, Dat si Saachen, wou ee elo wëll besser maachen, an dofir gëtt et dat Gesetz. Mee bon, et ass och en immensen Input hei dran, déi Étude préparatoire, alles wat do am Ufank vun der Planung ass, ass och eppes hei, wat sech immens ubitt, fir an engem partizipative Prozess als Input do ze sinn, dass do, wou d'Planung am einfachsten ass, Do ass nach ganz wéineg um Projet selwer geschafft ginn. Do kënnen d'Leit sech ganz einfach abréngen. Dat ass méi schwéier, halt wann de PAP emol eng Kéier an de Prozeduren ass, wann en duerch d'Ministèrë leeft, halt wann e pour avis halt publizéiert muss ginn. Dann ass et ze spéit fir iwwer d'Saachen ze schwätzen. Et muss elo an dëse Momenter halt iwwer déi Etüde, also iwwer déi Étude préparatoire elo geschwat ginn. Bon, op der Basis vum PAG, deen informéiert, dee seet u sech, deen huet déi, dat neit Gesetz huet e puer Konzepter, déi zimlech gutt sinn hei, déi elo mol erakoumen, déi an dem éischte Worf vum Gesetz net fonctionnéiert hunn. Dat heescht, mir hunn elo eng Kéier e Mot d'utilisation, dee seet, wat baue mer, also wéi eng Funktioun gi mer deem Terrain zou. Anescht wéi beim Kierchbierg ass hei eng Vermëschung méiglech. Dat heescht, et ass net méi elo Strikt, dat heiten ass Industrie, dat heiten ass Wunnen. Verschidde Vermëschunge si méiglech a kënnen och esou mat ageplangt ginn. Eng Saach, déi elo dobäi komm ass, d'Coefficient de scellement. Dat heescht, et gëtt emol eng Kéier gekuckt, wéi vill Fläche ginn eigentlech versigelt. Wivill Uewerfläch, also d'Versigelung vun de Flächen huet ëmmer e Problem op d'Drénkwaasser, also ass ëmmer en Relatioun mam Drénkwaasser och ze gesinn hat, wat een d'Fläche méi versigelt, wat d'Waasser manner an de Buedem sickert a méi schnell verdonst an d'Drénkwaasserspigelen halt doduerch affektéiert sinn. An dann en drëtt Element ass d'Densité de logement, dat heescht, wéi eng, dat ass eng Sécherheet, wou ee ka plangen, wéi eng Zort vu Wunnengen een gären hätt. Dat heescht, op där enger Säit seet een, ech hätt gären esou vill Meter Carré drop, dat ass de Coefficient d'utilisation vum Quartier. Dat anert ass, wou ee seet, ech hätt gären esou vill Wunnengen drop. Dat heescht, do huet een u sech Parameteren als Gemeng, mat deenen ee ka prezis plangen, ech hätt gären zum Beispill méi Eefamilljenhaiser oder méi Familljewunnengen, spréch méi Appartementer, déi méi grouss sinn. An dat sinn Décisiounen alt ze huelen op deem Niveau halt. Bon, PAP en ass elo eng Mëschung tëschent all de Gesetzer. An dat heescht, wat mer hei hunn, de Quartier exist, nee, de PAP Quartier existant ass u sech, wat d'Bautereglement am Moment ass, dat sees, du hues Reculen halt, wou s de anhäls, du hues Alignementer. An dat heiten ass u sech. PRT nouveau quartier, PAP nouveau quartier, do schafft een en neit Reglement aus, mat engem grafeschen Deel, mat vill méi Prezisioun wéi an deene méi traditionelle Bautereglementer. Hei geet et, wann een zum Beispill, ech, dat misst esou hei zu Esch sinn, et sief denn, ech géif mech elo ieren, et huet een ee Gebai, wat e Recul huet vu 14 Meter, en anert Gebai, wat e Recul huet, also wat, eng Déift huet vu 14 Meter, dat anert eng Déift vu 15 Meter, et hëlt een d'Moyenne fir dat dotëschent ze bauen. Esou passt ee sech dem Bestand un. An dat ass de Quartier existant an dat anert ass, wou ee carrément nei Quartiere entwéckelt, wéi um Belval. Déi ganz Bautereglementer, déi ginn och ëmfonctionnéiert, dat heescht alles wat räumlech, Elementer oder méi architektonesch oder Quartierselementer huet, ass wéi gesot halt am Nouveau Quartier dran. An de Bautereglementer kommen elo Informatiounen, also kommen elo Reglementatiounen dran halt wéi wéi eng energetesch Standarden een an engem Quartier huet oder zum Beispill wéi d'Soliditéit halt vun de Gebaier halt, d'Securitéit, dat sinn alles déi, wéi ee mam Kaméidi ëmgeet, wat Schallprotektioun muss sinn, dat sinn alles déi Elementer, déi dann an de Bautereglementer sinn. Déi soen awer dann näischt méi aus, halt wéi vill ee kann op den Terrain bauen. Dat ass eigentlech eng grouss Verännerung halt, wéi een déi Planung halt geet. Eppes wat och elo nei ass an wat relativ gutt ass, ass, soe mer emol, wann Iech eppes mat kann op de Wee gi vun haut Owend, also u sech halt sinn déi Suen halt, déi superposéiert sinn. Hei huet een u sech en Outil, mat deem ee ka wierklech steieren halt, wat wou entwéckelt gëtt an enger Stad. Dat heescht, et huet een zwou Zones d'urbanisation prioritären, déi een zur Verfügung huet, déi ee kann nach e Stéck vun engem Ope Quartier drop leeën. Jo, do seet een, dat heiten ass en Deel vun der Gemeng, oder net vun der Gemeng, vum urbane Raum, dee mer wëllen entwéckelen, an dat ass eng Prioritéit vun eis, dee soll innerhalb vu sechs Joer entwéckelt ginn. Gëtt deen awer net entwéckelt, da fält deen Terrain an den Différé. Dat heescht, deen Terrain verléiert seng Affektatioun. En ass aus dem, en ass nach am Perimeter dran, mee e kann net méi mobi-, also e kann net méi verplangt ginn. Wann e bis am Différé dran nach ass, dann kritt d'Gemeng e Virkafsrecht, wann deen Terrain verkaf gëtt. Spréch d'Gemeng kann dohinner goen, den Terrain kafen, selwer den Terrain entwéckelen an dann, wéi mer schonn eng Kéier fréier an der Geschicht gesinn hunn, halt selwer de Projet maachen an net op d'Spekulatioun ausleeën. Déi ganz Saach mat der Préemption ass och elo interessant halt fir, fir alleguerten déi Terrainen halt, déi nei an de Perimeter erakommen. Ja, dat heescht, do huet och d'Gemeng en nei, also wann ech dat richteg verstanen hunn, e Préemptionsrecht, dass se se kënnen, déi Terrainen kafen, entwéckelen, an de Perimeter eranhuelen an dann weiderverkafen. Wuel verstanen, wann en Terrain an de Perimeter erakënnt, dann gewënnt en enorm u Wäert an dass do, wou spekuléiert gëtt. Also. Ass dorëms fut gin. An dann, bon, just e leschten Déngen, dat ass eppes aus dem Pacte Logement. Ech mengen, an der Stad, zu Bekerech an zu Esch halt wahrscheinlech och, si goufe mol op d'mannst Diskussiounen iwwert déi Taxatiounen op de, op de Grondstécker. Also fir, wann e Grondstéck viabiliséiert ka ginn, et awer aus iergend engem Grond net viabiliséiert gëtt, halt wou dann kënnen eng Taxe spécifique kann erhuewe ginn. Dat ass op den Terrainen, an dat bei engem klenge Wäert scho, kann dat zimlech vill mat sech, also zimlech vill, vill, déi Persoun kann dat zimlech schnell iwwerzeegt ginn, halt dass se den Terrain halt viabiliséiert, well dat,